Kotba fil-But hija inizjattiva tal-edukatur Norman C. Borg u li permezz tagħha, il-qari jista' jinfirex aktar fl-idejn b'aġġeġġi elettroniċi. It-tim tagħna ltaqa' ma' Norman sabiex jitkixxef aktar dwar din l-inizjattiva.
Hemm żewġ fatturi partikolari li li ħajruni nibda dan is-sit. Waħda minnhom il-fatt li għalkemm qed ikun hawn ħafna pubblikazzjonijiet issa stampati bil-Malti li hija xi ħaġa sabiħa fiha nnifisha, osservajt li xorta bħala materjal ta' qari fuq l-internet għadu ftit fqir. Allura ħsibt li din hija waħda mir-raġunijiet għalfejn għandi nibda dan is-sit. It-tieni fattur hu l-fatt li anki jekk hemm materjal fuq l-internet, m'hemmx ħafna li hu b'xejn. Jiena nemmen li ċerti ċertu materjal, ċerti affarijiet speċjalment għat-tfal, speċjalment għall-istudenti fejn fejn tidħol l-edukazzjoni għandu jkun bxejn ukoll. U ħsibt li għandi nuża ċertu materjal li jeżisti f'lingwi oħrajn fuq l-internet, eh, speċjalment dak li dak li jgħidulu l-public domain material li bil-Malti mawx ħafna u ħsibt li jina nista nieħu ftit minn dak il-materjal nadattah għall-Malti u noffrih b'xejn fuq l-internet għal min ikun jista' jarah. Is-sit huwa kotba fil-but. L-idea hi li kif qed ngħid għandu jkun fuq l-internet allura għandek materjal li tista' taqrah jew fuq PC, jew fuq tablet, jew anki fuq smartphone. Oġġett li tista' tpoġġih fil-but, għalhekk kotba fil-but. Huwa magħmul minn stejjer u adattamenti ta' rumanzi klassiċi Eh, minn kulturi differenti. Jiġifieri għandek dawk l-adattamenti li ssib ħafna minnhom bl-Ingliż fil-ħwienet, imma ftit li xejjem minnhom bil-Malti. U dan is-sit ħajprova jintroduċi dan il-materjal klassiku minn kulturi oħrajn bil-Malti. Il-website hija mqassma b'tali mod li għandek issib eh, dawn il-kotba jew stejjer sewa u bħalissa hemm xi 16 il wieħed lesti. Daw int malli tidħol fis-sit kemm tikklikja fuq il-qoxra tal-ktieb u tista' tibda taqrah. minn hemmhekk. Huwa magħmul b'tali mod li t-test huwa kbir biżejjed biex jinqara malajr. Il-test jista' ivarja l-pożizzjoni tiegħu skont l-iskrin li qed tuża, jekk hux PC jew jekk hux smartphone, sewwa. Huwa magħmul ukoll b'tali mod li ma jdejjaqx ħafna l-għajn, anki il-kulur tal-background mhuwiex abjad, it-test mhuwiex bl-iswed, ħalli jgħin iktar, jiffaċilita iktar il-qari wkoll. Barra minn hekk hemm ukoll eh, parti minnu fejn eh, il-qarej jista' jabbona biex kull meta joħroġ ktieb jiena noħroġ wieħed bej wieħed uħor kull xar wieħed kull xahar, xi kultant anki tnejn kull xahar, ikun jaf, nkun nista' nibgħat email lil dawn l-abbonati biex ikunu jafu li ħareġ il-ktieb li jmiss. Barra minn hekk, ħaġa oħra li hemm fis-sit ukoll, eh, il-qarrejja jistgħu jissuġġerixxu xi storja jew xi ktieb li jixtiequ jaraw fuq is-sit. Jekk ikun possibbli nkun nista' nadatta jiddependi mill-copyright ukoll naturalment, imma jekk ikun possibbli nkun nista' nadatta, intellagħha fuq is-sit ukoll. Fil-fatt diġà kelli każijiet bħal dawn u qegħdin fuq is-sit. L-internet hija ħaġa importanti ħafna, speċjalment għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin, se tkun ħafna iktar importanti għalihom milli kienet mill-qatt kienet għalina. Allura jiena nemmen li bħala edukaturi u bħala ġenituri għandna neħdu l-aħjar minna di, għandna neħdu din l-opportunità biex nużawha kemm jista' jkun. Għalhekk naħseb li għandu jkun hemm materjal li jħeġġeġ lill-istudenti jaqraw iktar Speċjalment, per eżempju, jgħat niftakar fil-reluctant readers, jgħidulhom, dawk il-qarejja li forsi jew għax ma jkunux eh, entużjasta ħafna bil-qari tal-Malti, jew inkella x'tant huma mitlu fin fil-aġġeġġi elettroniċi illum li ma jħarsux lej ktieb. Allura l-fejn ma nix nużaw l-internet biex dan it-tip ta' materjal impoġġu hemmhekk u nippruvaw nħajruhom jaqraw ukoll. Għalhekk